Matthai Thawngṭha dal hleikhatnak Jesuh thlahmi lamkal hna Jesuh nih a zultu pa hleihnih kha hi bia hi a chimh dih hna tikah cuka hmun cun a chuak i cuka hrawng i a ummi khua ah khan a tlawng i a cawnpiak hna i phung a chimh hna. Tipil petu Johan nih thong chungin Khrih rianṭuannak kong kha a rak theih tikah a zultu tlawmpal kha a sinah a hei thlah hna i, A ra dingmi cu nangmah hi na si maw, asiloah midang dah kan hngah rih lai tiah va hal u, a ti hna. Jesuh nih cun nan hmuhmi le nan theihmi hi Johan cu va chim ko u. Mitcaw nih khua an hmuhnak le kebei an kal khawhnak le Mithinghmui an thiannak le hnachet nih khua an theihnak le mithi thawhṭhan an sinak le misifakmi hna sinah thawngṭha chim a sinak hi va chim ko u. Keimah kongah lungawṭawmnak zeihmanh a ngei lomi cu a caah lunglawmh awk a va si dah tiah a leh hna. Johan zultu pawl cu an kir tikah khan Jesuh nih Johan kong cu mizapi kha a chimh hna. Thlachiram i Johan sin i nan va kal ah khan zeidah hmuh nan i ruah? Thli nih a kuiter lengmangmi ram hlah maw? Zei ko dah zoh awkah nan va kal? Puan dawhdawh in aa thuammi hna zoh awkah dah maw? Puan dawhdawh in aa thuammi cu bawi inn ah pei an um tawn cu. Zeizat dah hmuh nan i ruah chihmi cu a si? Ka chim tuah u. Profet maw? Profet nakin biapi deuh a simi pei nan hmuh cang hi. Johan hi Cathiang nih hika ah hin ka lamkaltu cu a um ko. Amah cu nangmah lamsialtu dingah na hmaiah ka thlah lai tiah Pathian nih a ti tiah a timi kha a si. Hihi i cinken hmanh u, nu chungin a chuakmi lakah vawlei cungah hin Johan tlukin a nganmi ahohmanh an um lo. Sihmanhsehlaw vancung pennak chung i a ummi hna lak i a hmebik hmanh Johan nakin a ngan deuh. Johan nih a rat ri in nihin ni tiang vancung pennak hi Tonghmang loin tuak tuknak a ing i tonghmang loin khua a sami hna nih cun lak an timh. Johan caan tiang khan profet vialte hna le Moses Phungbia nih vancung pennak kong hi an chim. Cun cu bia cu nan zumh duh a si ahcun Johan hi Elijah kha a si i a ra lai tiah rak timi kha a si. Cucaah hna nan ngeih ahcun thei ko u. Tuchan mi hi zei he dah ka tahchunh hna hnga? Chawdawr tlang i lente aa celhmi ngakchia ko khi an lo ka ti. Phu khat nih phu dang kha nupi ṭhitnak hla kha kan in tumpiak hna, asinain nan laam duh lo. Mithi ṭahnak hla kan in sakpiak hna, asinain nan ṭap duh fawn lo tiah an hauh hna. Johan cu a ra i rawl a ul i zu zong a ding lo, asinain a mi kip nih khuavang a ngei an ti. Mi fapa cu a ra ve i a ei a ding i a mi kip nih, Hi pa hi ahohmanh Zoh hmanh u, misaram le mizuram ngunkhuai khawltu hna le misual hna hawikom hi an ti, sihmanhsehlaw Pathian fimnak cu a hmaan tiah a theitlai nih khan a langhter ko, a ti. Zumhnak a ngei lomi khua Cun Jesuh nih khuaruahharnak tam bik a tuahnak khua hna kha An chung i a ummi hna nih an ziaza an khen hlei lo caah a sik hna. Khawk-Razin khua na caah ngeihchia a va si dah. Bethsaida khua zong na caah ngeihchia a va si dah. Nan chung i khuaruahharnak ka tuahmi vialte hi Tir le Sidon khua ah rak tuah hna ning law cu khuami hna cu puanchia i eih le vutcaam i phulh in an i ngeihchih diam cang hna. Cucaah hihi philh hlah u, biaceih ni ahcun Pathian nih thir le Sidon khuami hna cu nanmah nakin a zaangfah deuh hna lai. Cun nang Karpeneam khua, van ah i hlor ning ti na duh, sihmanhsehlaw hell chungah vun hlonh na si lai, zeicahtiah na chungah ka Ka tuahmi khuaruahharnak vialte hi Sodom khua chungah khan tuah rak si hna seh law nihin ni tiang hin a hmun ve ko rih hnga. Cucaah hihi philh hlah, biaceih ni ah cun Pathian nih Sodom khua cu nangmah nakin a zaangfah deuh lai, a ti. Ka sinah ra u law i din u. Khi caan ah khan Jesuh nih a thawh i, “Maw ka Pa, van le vawlei a uktu, a fimmi le cathiammi hna sinin na thuhmi kha cathiam lomi hna sinah na langhter caah na cungah kaa lawm. A si, ka Pa, cucu nangmah nih siseh ti na duhning te a si. Ka Pa nih zeizong vialte kha ka kut chungah a ka pek dih. Pa dah ti lo nih cun aho Hmanh nih fapa kha an ka hngal lo i fapa le an sinah aa phuanmi hna dah ti lo nih cun ahohmanh nih pa kha an hngal lo. Rethei le thilritmi vialte hna ka sinah ra tuah u. Dinhnak kan pek hna lai. Ka seihnam kha i bei u. Kei cu nunnem le mitoidor ka si caah ka nawl hi i cawn ve u, cun dinhnak kha nan hmuh lai. Ka seihnam cu a bei a nuam i a thil cu a zaang, tiah a ti.